Төрле жанрларга кыю рәвешле тотынып, һәрбер әсәрнең эчке дөньясын зур осталык белән ачып, ул театр сәнгатендә гаять тере һәм кызыклы спектакльләр куя. Ә барысы да 1993 елның Кәрим Тинчуринның Хәйләсез дөнья файдасыз әсәре буенча куелган спектакль белән башланып китә. Әлбәттә, ул килгән вакытта яшь иде, яшь кенә малай, шикләнебрәк тә кабул иткәндер. Күрсәткән скептически, нәрсә эшләр икән бу малай, яшь кенә дип. Ләкин аның иң беренче спектакле Хәйләсез дөнья файдасы булды Тинчуринның. Ул анда үзе э, диплом спектакле. Ул шаккатырды анда. Әлеге шәхес турында төрле сүзләрне ишетергә була. Имеш төр ул авыр холыклы, кырыс, усал. Әмма театр коллективы Рәшит Муллагалиевичның нәкъ менә әлеге сыйфатлары турында аеруча үз итеп сөйли. Бигрәк тә яшьләр ярата үзен. Дөрес ул таләпчән, әмма ул усал түгел. Һәм менә минем әнием шундый фраза әйтә, дөрес усал. Дөрес вакытта, кирәк вакытта усал. Э, юкка гына усал түгел. Э, укымыйсың икән, әйе ул таләп итә. Э, шуңа күрә таләпчәнлеге аның шуннан да сизелә бигрәк тә. Без училищега кергәндә 18-20 кеше кердек, 9 кеше чыкты. Безнең иң беренче укытучыбыз безгә Хәзер инде, хәзерге вакытта иң якын кешебез. Без аны былай гына әйткәндә, э, безнең өчен, һәрберебез өчен, менә аның э, студентлары өчен икенче әтидер дип уйлыйм инде һәрберсе. Минем өчен шәхсән шулай. Э, училищедан алганда 10 ел булды. Нәрсә генә дип әйтергә? Мин ул кешене кайсы яктан алсаң да, ул минем өчен һәр яктан да камил кеше. Режиссер буларак та, актер буларак та, чөнки ул актер да булып эшләгән. Шуңа күрә дә инде без безгә аның белән бик уңайлы эшләргә. Безнең өчен инде ул иң талантлы, иң камил режиссер дип бүтә батып. Безнең театрда барлык артистлар өчен дә шулайдыр дип уйлыйм. Аның төрле һәрбер дәресе аерым бер вакыйга. Аның һәрбер куйган спектаклендә без нәрсәгәдер өйрәнәбез, нәрсәгәдер ул безне спектакльдә роль уйнарга гына түгел, ә тормышта үзебезгә тәҗрибә тупларга да бик нык ярдәм итә. Аның өйрәткән киңәшләре ул сәхнәдә генә кереп калмый, ул безгә бөтенләй тәэсир итәдер дип уйлыйм инде. Кешене тәнкыйтьләгәнче, аның аяк киемен киеп, ул йөргән юллардан барып кара дигән әйтем яши халык телендә. Нурихан Фәттахның Итил суы ака торыр әсәреннән алып, Шекспирның Гамлетына хәтле барып җитүче режиссер бары тик игътибарга гына лаек. Аллага шөкер, Рәшит Галиевичның спектакльләре бик күп. Ул безне укыткан дәвердә үк үзенең 93 э, елда беренче спектакль, бик зур спектакль Нури хан Фәттахның Итил суга катырыр дигән спектакльгә ул безне ул вакытларда ук уже массовкага кертеп җибәрде. Әле менә күптән түгел генә Рәшит Галиевичның 50 яшьлек юбилее булып узды. Аңа исәнлек, саулык. Э, әлбәттә, барлык төркем иптәшләребезнең исеменнән котлыйм. Аңа исәнлек, саулык. Тынычлык, татулык, әлбәттә инде иҗади уңышлар, тамашачы мәхәббәте насыйп итсен. Матур-матур спектакльләр үз команда булып торсын, театрыбыз яшәсен, үссен.